Lah habis am nah. Nah dan sanak lah jadi mangatahui babinian itu nuju bulik atau hanyar turun bajalanan itu dari helmnya tadi apabila babukaan nah apabila helm babinian tu babukaan sanak ai itu

Oke sanaklah, hari ini ulun handak memadahkan lawan pian nah cara membedaakan urang tu tuju bulik kah atau hanyar turun bajalan kah. Ini kan kita kawa kandaraan lo, nah tatamu urang misalnya di jalan atau tapaimbai kita kada tahu ya lo sidin tu handak bulik kah atau menuju atau handak bulik kah atau handak bajalanan kah ya lo. Tapi terutama ini yang handak ulun padahakan ini bebinian, kalo lalakian ulun buluman sampai ilmunya lagi, tapi kalo bebinian ulun sudah sudah observasi jar urang wahini nah sudah beberapa kali penelitian jadi hari ini handak ulun kayakan ilmunya kita kawa mengetahui dan sana kaya urang tu atau bebinian itu handak bulik atau inya tu handak turun bejalanan tapi rahasia ilmunya lah tapi jar anu pasan ulun imbah tahu pian ilmunya ni pian jangan dikisah-kisahkan lagi lawan. lawan urang, cukup pian haja nang tahu ya kalo. Nah kacualinya manonton jua video ini. Ham, kayapa ilmu ini langka disana kah? Kanapa langka? Inya kadada kada tapakai jua ilmunya. Manfaatnya kadada jua, hanya sakadar baramian kita. Oh lihat ini sanak masih rami. Eh, untung kada taranjau ulun. Masih rami lihat ini buhan sanak kita bapintaan. Kita ma anu manyumpalang dulu disana kah, manyumpalang dulu nah. Nah, masih rami dan sanak dan sanak kita turun ke jalan hagan membantu korban kebakaran yang di Kota Baru ya lah. Lanjut dan sanak lah. Jadi untuk mengetahui dan sanak lah orang itu nah bulik atau binian tuh tuju bulik atau handak turun ke bejalanan tuh satu tandanya dan sanak lah. Ini kada kawa dipungkiri dan sanak ai. Tandanya tuh helmnya bebukaan. Nah, apabila bebinian itu dan sanak lah helmnya bebukaan berarti inya tuh imbah datang bejalanan.

Nah dan sinak lah jadi mangatahui babinian itu nuju bulik atau hanyar turun bajalanan itu dari helmnya tadi apabila babukaan nah apabila helm babinian tu babukaan dan sinak ai itu ampah bulik atau artinya imbah bajalanan tapi kabalikannya dan sinak lah bila babinian itu helmnya batutup batutup helmnya masih berarti binian tu hanyar turun atau handak tulak bajalanan. Kenapa jar alasannya? Nah, alasannya kaya ini sanak lah, setiap bebinian handak bajalanan itu pasti bapupur, badandan, ini kenapa jua bejoget? Nah, nah, nah, akay. Nah, nah raminya buhannya bejogetan lah. Nah, bujur jua olahraga mungkin nah olahraga sore. Ih, ih, asa himung teman lihat. Cak ada arah bulik nih kita diturun jompat bejoget di sana. nah ngarit pulang am sampai mana kisah kita tadi nah jadi gini dasar lah amun binyannya tuh helmnya batutup bila helm batutup berarti tuh hanyar turun bajalanan kenapa karena babinian tuh bila handak tulak bajalanan pasti bedandan nah coba pian pikirakan amun orang tuh bedandan helm dibukakan mau lah kada mau luntur make up dan sanakai apalagi angin daras batu pulang hujan sedikit Pacang luntur, berarti untuk aman sampai ke tempat tujuannya itu inya handak tu binian tu pasti apa dandannya masih rapi masih on jar binian wahini nah makeup tu masih on kada tahu artinya napa ya lo artinya masih masih sesuai lawan dikehendaki nah kaitu dansanak ai jadi anu mun helm babukaan otomatis luntur sampai tujuan iya kah. Nah kaitu mun sabaliknya pang bulik kenapa ja babuka helm amun inya hudah nuju arah ka rumah bulik datang bajalanan itu sudah make up tu kada tapi penting lagi ya kalo jadi gama ha handak di angin akan handak luntur kah nyaman bae ka rumah memberesihi ja lagi nah kaitu dan sana kaya alasannya nah ini alasannya ilmiah nah sanak nah ulun obserpasi dan sana kaya obserpasi saurangan jua pang jadi amun pian kada amun buhan pian kada sependapat atau buhan pian kada apa ibatnya kada. Kada percaya dengan alasan ulun ini, pian teliti dahulu, artinya kan kita betanding anu betanding apa namanya betanding penelitian apa dasar pian ya Allah mewadahkan kada setuju dasar ulun ini ulun meneliti itu nah, nah mun kada percaya kita kita tes nah kita tes kita iringi acil acil atau bebinian nah tapi inilah eh penelitian ini sat apa sembilan dari sepuluh wanita nah jadi sepuluh tu sembilannya pasti bujur. Nah, adang lo. Nah, nah ini ada bebinian, nah ini ada bebinian nah. Nah ini ada bebinian. Kita lihat di helm si ini berbuka apa tutup. Nah ini ini. ini. Adang, kita set kita coba perhatikan pian. Nah berbuka, coba pian perhatikan. Sidin tuh hanya turun berjalan kah? Oh kada kawa kada kau diketahui. Kada kelihatan ya lah. Nah nah nah nang di muka nih nang di muka nih nah nah nah coba pian parhatikan nih bebinian bulik kuliah ya kah mun kada bulik begawi biasanya pakaian kaya nih kalo liati liati liati helmnya kan bebukaan helmnya tuh bebukaan pasti nya tuh datang begawi atau bulik kuliah nuju ka rumah parcaya atau kada pian lawan ulun cangang sidin takalap suni ulun tasalah picik cil ai. nah dan sini ada sarik berlain aja lah ih nah coba yang amati nah bujur kada tuh arah bulik oleh oleh sing takun lu oleh sing takun nah lihat dari pakaiannya entah kemana ya Allah pakaian kayak itu pasti imbah bulik kuliah atau inya tuh bulik begawi Nah, bebukaan no helmnya. Han, kayak apa? Satu kalau sudah. Hah, ini terbukti dan sana kayak ulun sudah meneliti gitu nah. Pian gimana rasa nah imbah nonton video ini pasti pian juga mantes tes nah memperhatikan bebinian yang behelm non betutup tuh tuh nuju bulik aja atau hanya anak bejalanan nah itu sebenarnya ini kan tapi penting mana sana kayak cuma perlu diketahui kayak itu nah nah lanjut ya lah kita cari-cari pulang bebinian

ya kalau orang nuju bulik dan sana pasti sudah berbuka helm ya kan penting lagi make up itu kenapa aja orang itu pindah berpandir sorangan nah percaya kalau pian lah pian buktiakan aja sorangan dan sana kayak ada betaha tuh bang ini ini sudah membuktiakan tuh cara membedakan binian tuh bulik bega, bulik kah atau hanyar datang tulak berjalan oh raminya orang di situ ya teh nah

Nah, tu bulik sakolah dibukanya kalu helm. Kaya apa? Kada salah ulun nang sanak ai. Nya bulik sakolah dibukanya helm. Nah, kaitu. Mun inya turun sakolah ditutupnya helm. Kaitu anunya, ilmunya tu nah. Jadi buhan pian nah, jadi tahu sudah buhan pian lah bila urang tu binian, binian wabil khusus bebinian handak tulak bejalan nah tu helmnya betutup bila inya bulik daripada eh, suatu tempat atau bulik bejalanan menuju ke rumah helmnya pasti bebuka Tapi tadilah itu sambilan dari sapuluh orang. Nah, mun pian tatakuni atau taparhatikan nang berlawanan tadi berarti pian nang ke satu nya tadi.